Орлыклар җитәрлекме? Казаннан килгән белгечләр язгы кыр эшләренә әзерлекне тикшерде. 1 миллион 300 мең сумнан артык акчасын югалткан пенсионер мошенниклар алданган. Руль артында телефон кулланучыларга штрафлар килә башлаган. Кагыйдә бозучыларга 1 мең ярым сум административ җаза. Түбән Каманың татар сәнгатенә нигез салучы гаилә. Бүген мәдәният хезмәткәрләре көне. Спектакльләр корырга чакыралар. Түбән Камада театр атналыгы башлана. Түбән Кама районында язгы чәчүгә апрель ахырында чыгарга планлаштыралар. Киләсе атнада игенчеләр көзге культураларны һәм күпьеллык үләннәрне тукландыруга керешәчәкләр. Җаваплы эшкә тракторлар, орлыклар җитәрлекме, механизаторлар хезмәт хакыннан канәгатьме? Бүген Казаннан килгән белгечләр язгы кыр эшләренә әзерлекне тикшерделәр. Заманча трактордан алып туфрак эшкәртү машинасына кадәр чәчү техникасы старт сызыгында. Бүген махсус комиссия язгы кыр эшләренә әзерлек барышы белән танышты. Агрегатлар торышы, механизаторлар саны, Ашламалар белән тәэмин ителеш мәсьәләләре белән кызыксындылар. Удобрение семена белән 100 процент бүгенге көндә тәэмин ителгән, кайтарып куелган. Ягулык материалы белән дә проблемалар юк. Иң беренче без уҗым культураларын менә туң җир әз генә туңган вакытта тукландыру белән башлап җибәрәбез, Аллабирса Биргомуса. Союзагро җәмгыятенең сөрүлек җирләре 6300 гектар мәйданны тәшкил итә. Быел техниканы ремонтлауга 26 миллион сумга якын акча тотылган. Чәчүгә унбиш трактор, биш КАМАЗ һәм бер техник ярдәм машинасы җәлеп ителәчәк. Белгечләр елдагыча ике сменада эшләячәк. Бүгенге көндә безнең барлык техникалар да язгы кыр эшләренә 100 проценты белән әзер. Ике сменага, ике смена эшләргә опытный механизаторлар белән комплектовано. Алла бирса, без язгы кыр эшләрен 10 көн эчендә башкарып чыгарга бөтен мөмкинлекләр бар. Барлык агротехник таләпләрне үтәп, эшләп чыгарбыз дип ышанып калабыз. Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы вәкилләре чәчү техникасы әзерлеген югары бәяләде һәм кыр хезмәтчәннәренә уңышлар теләде. Аграрийлар чәчү эшләренә апрель ахырында керешәчәк дип көтелә. Түбән Камада 66 яшьлек пенсионер мошенникларга бер миллион 300 мең сумнан артык акчасын күчергән. Тикшерүчеләр фаразлары буенча, декабрь аенда ир-атка мессенджерлар аша шалтыратулар ешайган. Билгесез затлар үзләрен

Татарстанда руль артында телефон тотып баручыларга штрафлар килә башлаган. Аклы камералар реаль вакыт режимында сурәтләрне анализлый һәм хәрәкәт вакытында гаджет кулланучыларны теркәп бара. Дәүләт автоинспекциясе мәгълүматлары буенча, системаның яңа режимда эшләвенең беренче аенда 800 дән артык хокук бозу очрагы теркәлгән. Кагыйдә бозучыларга бер мең ярым сум күләмендә административ штраф каралган.

Бүген мәдәният хезмәткәрләре көне. Гомерләрен халкыбызның сәнгатен саклауга, үстерүгә багышлаган шәхесләр Түбән Камада аз түгел. Гаилә династияләре дә бар. Гайнемөхәммәтовлар нәселләре белән сәхнәдә. Сандугачлар оясы, Татарстанда халык гаилә ансамбле исемен йөртүче бердәнбер төркем. Үрнәк гаиләләр, Татарстанның 100 иҗади гаиләсе, Татарстан горурлыгы. Алар катнашып җиңү яулаган фестиваль-конкурсларның исәп-хисабы юк. Шәһәргә нигез салучы һәм милли кыйммәтләрне саклаучы түбәнкамалылар белән безнең иҗат төркеме очрашты. Әти-әниләре, балалары, оныклары Гайнемөхәммәтовларның Сандугачлар оясы ансамблен Түбән Камада гына түгел, республика күләмендә дә беләләр. Гаилә башлыгы Баянда, әниләре Рәзинә апа Кубызда, уллары Ирек, киленнәре Эльмира Курайда, оныклар да катнаша. Хәзер ансамбльдә сигез кеше. Әйтеп китәсе килә, безнең гаиләбез 2010 нчы елда халык исеменә лаек булды. Ансамбльга Флүр абый белән Рәзинә апа нигез салалар. Җитмешенче еллар башында алар дуэт булып чыгыш ясый башлыйлар. Парлап яздырылган Әйдә, әйдә, кайда, кайда дигән җырлары радионың алтын фондында саклана. Соңрак Ирек белән Иркә дә иҗат юлын сайлыйлар.

матур гадәткә кергән. Мөхәммәдов җитәкчелегендә дүрт иҗат коллективы халык исемен алды. Яшьлек, Ләззәт ансамбльләре, Сандугачлар оясы гаилә коллективы һәм Талир тәңкә ветераннар фольклор ансамбле. Тормыш иптәше дә шәһәрнең үзешчән сәнгать системасына нигез салучыларның берсе. Түбән Каманың беренче төзүчесе исемен горур йөртә. Сәнгать сөючеләр өчен сөенечле яңалык, 27 марттан 3 апрельгә кадәр Театр атналыгы дигән зур проект башлана. Түбән Камалар һәм шәһәр кунаклары Мәскәү, Воронеж, Екатеринбург, Тверь, Казан, Әлмәт, Түбән Кама шәһәрләренең әйдәп баручы театрларының Иң яхшы унике спектаклен карый алачаклар. Сәнгать бәйрәме шәһәрнең өч мәйданчыгында, Халык иҗаты йортында, Яшь тамашачы һәм Туфан Миңнуллин исемендәге татар дәүләт драма театрларында узачак. Тамашачыларны үзенчәлекле бүләк тә көтә. Йолдызлы ачылыш, бәйрәм программасы турында тулырак Халык иҗаты йорты директоры сөйләр, Илнур Сәгыйтов, көн темасы тапшыру кунагы. Түбән Камада янәдән дүртенче фестиваль узачак. Барыгызны да көтеп калабыз, спектакльләргә, театрларга. Рәхим итегез, үзегезнең кичләрегезне матур итеп үткәрегез. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә, чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз, бүгенгә менә шулар,